Диназ белән мин сәхнәгә басканда ул да шул вакыттарак чыкты бугай. Бугай түгел, дөресе шул. Бергәләп чыктык инде без шуннан бирле. Инде бер 16-17 ел узып бара.
Гөлназ Сафарова белән мин инде кечкенәдән бирле таныш, ләкин кечкенәдән бирле Гөлназ минем белән таныш түгел иде. Гөлназ белән беренче күрешү булды минем Радиога эшкә урнашкач инде 2019 еллар, юк 2018 еллар. Гөлназы беренче тапкыр күрдем ул интернетта минем өчен ничектер бер теге йолдыз сыман иде, ләкин э, Гөлназ белән бүгенге көндә аның кадәр тыгыз элемтәдә түгел, ләкин э, сөйләшкәч гади, менә Саф татар кызы. Гөлназ минем авылдаш. Әйме? Ләкин безнең аның белән төрле чор балалар булганлыктан, авылда бергә уйнап үсмәдек. Ул безнең, мин шушы авылда үстем, Барча районы Кышкар авылы. Гөлназның ул авылыннан әнисе. Минем әти ул авылдан, Гөлназның әнисе ул авылдан. Мин аны менә авылга кечкенә вакытта кайтканда күрә идем, ул мине күргәндерме, күрмәгәндерме. Ләкин без аны хәтерлим, минем әти Профессия буенча ул телевизорлар ясаучы иде ул вакытта. Ремонтлаучы дип әйтик. Э, Гөлназ безгә төшеп, һәм э, бәләвәй э, әбине телевизоры карап йөрмәсен микән дип бер 10 яшьләрендә микән соң кергәнен хәтерлим. Ә аннан инде профессиональ мәйданнарны карый башласак, беренче тапкыр күрештем мин аңа 2010 елларда дыр радиога, татар радиосына килгәч.
Гөлназ белән Бай, күргәнем бар экраннарда, инде тавышлар, матур тавышларын ишеткән бар и радиоларда. Былай күзгә күз карашып танышуым ул булды, ялгышмасам, 2000-дә 19 елда.
2012 елда мин беренче безнең беренче солянка булды Галескар Камал театрында. Һәм кулланда минем репетиция репетиция вакытында җырлаган Концерт барышында мине мега звезда, мега йолдыз дип чакырды. Ул мега дигән сүзне э, бер артистка әйткән иде юллар. Менә шуннан без аңнан танышып калдык. Әмма бүгенге көндә бик э, әйбәт аралашабыз. Ул минем 3 яшьлек юбилеемны э, алып барды. Минем юбилеемны күтәрде. Ул 35 яшьлек юбилей бит кабатланмый, шуңа күрә минем анарга рәхмәтем чиксез. бик рәхмәт
беренчедән ул булган кеше нык кеше үз максатына ирешүчән кеше төрле төрле бик плюс яклары бик күп аны санап бетермисез Ул э, дөресен әйтә, артыгын сөйләми. Э, э, юкны бушны сөйләп йөрми. Менә теге комплимент юк башка юк барга әйтеп, мәсәлән, булса төгәл генә әйтеп әйтә дә. Шулай очы ул һәрвакыт һәрвакыт җиренә җиткереп эшли ул эшне. Вот. Шәй шул сәбәпләрен үзенең э, бик э, сәхнә кеше буларак, артист буларак, артист статусын төшерми.
Гөлназ Сафаровга менә э, татар кызларында нинди сыйфатлар бар? Бу әлбәттә беренче чиратта чибәрлек, яхшы әни, тырышлык, бөтен әйбергә дә өлгер. Була торган сыйфатлар. Бөтен менә татар кызлары нинди идеаль татар кызлары бар, бу Гөлназ Сафаровага хас. Таләпчән, э, җитди, Урысча әйтсәм ярым соң инде. Ярый, ярый. Э, статный, э, аристократ.
Үҗәт, тырыш, гадел, э, Шуңа өстәп ул искиткеч тактлы кыз, тактлы кеше. Ул белә, кем белән ничек аралашырга. Ул олы белән олыча аралаша, балалар белән балаларча шул вакытта дәрәҗәсенә карап, гади авыл кешесе белән дә ачылып китеп аралашу мөмкин президент белән дә иркенләп матур итеп дөрес так белән аралашырга мөмкин Һәрбер айның Гөлназа мин уйлыйм һәрбер айның бөтен матурлыклары Гөлназда бардыр дип үземчә. Әлбәттә карап сокланабыз. Тавышы үзенчәлекле, үзе үзенчәлекле. Яхшы әни икәнен беләм, яхшы хатын икәнен беләм. Яхшы алып барачак, шуңа күрә инде монда бөтен ниндидер сыйфатлар җыелгандыр дип уйлыйм.
Аларга барлык сыйфатлар да керә. Аларга бар нәрсә дә туры килә. Ул безнең татарыбызның алып барышын примадоннасы дип әйтәсе килә.